Me din ara ne Danny Smart. Me dwumadie a mafa ato me ho so kɛseɛ ne sɛ mɛboa wo ma woanya wo partner. Yɛn nuabaa a ne mfoni da so yi yɛ single, na mɛka ne ho nsɛm kakra na masan de ne phone number de ama wo. Sɛ w'ani gye ne ho a na wafrɛ no ne no adi nkitaho. Na mmom kae. na ɛhyɛ no nse sɛ ɛyɛ wɔn a wɔpɛ awareɛ na yɛpusti wɔn wɔ ha. Nso wonim sɛ ɛnyɛ awareɛ nti na wonam di a, mesrɛ wo, like video no na twa mu kɔ. Sɛ ɛyɛ awareɛ na wopɛ nso di a, ɛndeɛ di kan subscribe. Wowie a, kɔmɛnte wɔ aseɛ hɔ sɛ woyɛ single na fa wo telefon nɔmba. ɛka ho. Sɛ ɔbaa wei anyɛ wo deɛ mpo a, anaasɛ ɔyɛ ɔbaa nso nso a, wode wo nɔma ɛka ho a, barima bi bɛtumi afrɛ wo. Modi nkitaho na ɔhwɛ na ɛbɛboa wo a, na woagye no atom na mo move on. Afei nso, mesrɛ wo ne ani die. Saa yɛ na yɛtwe yɛ video no mu a, ɛma no anhaw. Ɛfiri sɛ, mo nti na yɛbrɛ mu nti na yɛyɛ, ne yɛyeyɔ mu nso nti na yɛtwe video no mu saa no. Ɛfiri sɛ, sɛ yɛyɛ no simma kakra bi na yɛde no ama no to hɔ a, ɛte sɛ deɛ obi retwa mu rekɔ ne baabi na wate sɛ yɛrekyekyɛ ade pa bi wɔ ha, ɛyɛ dɛn a, ɔbɛkɔ akɔgye bi. Making, adeɛ a yɛrekyekyɛ no koraa, ebia na ɔwɔ bi dada. Ebi nso mpo a na ɛho nhia no, ɔkye a, ɔde kɔ akɔto hɔ kɛkɛ. Nanso ɔbɛkye ɛfiri sɛ yɛrekyekyɛ for free. Mmaa no nso, anka ne pɛpɛ mu a, anka me connect a, ɛsɛ sɛ metumi gye wo sika. Nanso mafa ato me ho so sɛ, ɛnyɛ obiara na no botum yɛ ne deɛ. Sɛ meyɛ ama wo na sɛ menngye wo sika nso a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ no in a way a obi a ɔretwa mu akɔ kɛkɛ no deɛ, ɔnnya akwanya nkɔfrɛ nkɔ distracte making. Ɔno bɛdi kan akɔfrɛ akɔgye mmra bɔ so. Ansa na ɔkɔbraa nea anka ɔno ehu ɔbaa no, ohuu no sɛ, ah, ɔbaa yi ho twa. Wei deɛ me dompe mu dompe. Wei deɛ m'akoma so adeɛ ni. Wei deɛ nyame yɛ adom na ɔte m'ase a, mede no bɛkɔ akɔkyi abusua. Abusua gye to mu nso a, mayɛ ne ho adeɛ ɛne no atena sɛ me ho kafo. Aberɛ a saa nimpa yi bɛkɔ akɔfrɛ no, Mikin. na ɔno kwa adi kan akɔsɛe hɔ dada. Nti na yɛayɛ ne sɛ, sɛ ampa ne ampa sɛ w'ani gye abaayewa yi ho a, ɛndeɛ wobɛnya wo mmerɛ de ama no sɛ, sɛdeɛ ɛteɛ biara mɛbɔ me ho mmɔden sɛ mɛtwɛn anya ne namba na mafrɛ no ɛne no adi nkitaho. Sɛ wotie me a. Medi kan ama wo ne numbers no ɛmu six na akyiri mede four no aka no ɛbɛka ho ama wo. Wobɛtumi afrɛ yɛn nuabaa yi anaa wobɛtumi nso awɔsape no ɛwɔ zero five nine one six eight. Mesi so bio. zero five nine one six eight aka four numbers mede bɛma wo akyire. Yɛn nua baa yi ɛkyerɛ me mu ɛka kyerɛ me sɛ Danny ɛwɔ mu sɛ mepɛ bɛɛma a ɔbɛware me deɛ nanso me ho mbɔɔ me ho so me ho nkyerɛ me me a meyɛ me dwuma. Deɛ medi deɛ, menya no daa. Nanso sɛdeɛ Bible ka sɛ, ɔbaa ne barima bɛfi ne na ne n'agya fie na wɔakɔbom aware atena ayɛ honam baako. Saa deɛ no na ɔrehwɛ anim, na mmom nyɛ sɛ obi a ɔreba n'akoa mu ne no akɔgye ne nne kɛkɛ, obi a ɔreba n'akoa mu just because of sex anaa deɛ wahu wɔ ne ho nti. na mmom deɛ ɔba n'akoa mu sɛ ɔba no atena aseɛ. Ɔmaa me te aseɛ nso sɛ ɔmpɛ obi a ɔne ne ba abɛdi akyi anaa ɔne ne ba abɛtwe mpena for mmerɛ tenten ansa na wɔaware. Sɛ ɔne no tena. na sɛ ɔnim sɛ ne suban a ɔkita yi ɛbɛboa wo a, ahyɛseɛ no ara ɔbɛhu. Sɛ ɛmmoa wo nso nso a, me ne mmienu nyinaa nim sɛ ahyɛseɛ no ara yɛbɛhu. Nti sɛ wohu sɛ ɛbɛboa wo a, na woatu ho anammɔn. Sɛ wohwɛ na ɛmmoa wo a, ntɛmpa ara na moagyae. Ɛno nti na yɛreka ho asɛm ma wɔate aseɛ sɛ, ɛyɛ obi a waso awareɛ ho nkɔmmɔ na yɛredi. Wonso awareɛ a, mesrɛ wo ne yɛn nnidie. Like video no kɛkɛ na twam. But sɛ woaso awareɛ a. Ɛndeɛ like na subscribe ɛfiri sɛ sɛ wei mpo annya wo dea ɔkyena deɛ na ɛbɛ post no ɛbɛtumi ayɛ wo dea. Ɔmaa me te aseɛ sɛ ɔmpɛ deɛ ɔne no ɛbɛtwe mpena akyɛ bebree ansa na ɔmo aware no. Mebisaa no sɛ, Na sɛ ebia na barima no bɔtɔ mu nyɛ a obetumi tu anammɔn bi a ɛte saa anim anim a, ɛdɛn na ɛno nso ɔmbɛyɛ afa ho? Ɛmaa mete aseɛ sɛ, obi a wahu ade pa na n'ani gye ho na ohia anaasɛ ɔpɛ no, ɔyɛ deɛ a, N'ahoɔden bɛtumi biara sɛ ne nsa bɛtumi aka. Ɛno nti, sɛ obi ba na ɔhunu sɛ ampa ne ampa a, ɔyɛ n'afa mu deɛ biara sɛ wɔbɛtumi aware a, ɔno nso ayɛ krado sɛ ɔbɛsɔpɔto saa nipa no ama dwumadie no atumi akɔ so. Ɛdi kan a wɔbɛhwɛ anim afiri nipa no hɔ bi ne sɛ, Wɔbɛma nipa no akɔyɛ kɔkɔɔkɔ, mekyerɛ knocking. Me ne ɔmmienu no nyinaa nim sɛ, sɛ ɛba ne amammra kwan so a, knocking ɛnyɛ adeɛ bi a ɛka wɔ mu. Sika kumaa bi. ɛtumi yɛ nɔɔke. Ɛno ara ne sɛ wobɛnya wo Schnapp na woanya wo sika kakra de ato so na woanya abusua mu mpanimfoɔ bi, mmiɛnsa bi mpo a ɛsɔ ani na wɔakɔtaa w'akyi na wɔakɔyɛ kɔkɔɔkɔ. Ansa na akyiri yɛde list no ɛma wo a, wobɛnya abotrɛ atotɔ Ɔho nnoɔma ne ne ho nnoɔma, na wode akɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ, ma yɛde ɔbaa no ahyɛ wo nsa korakora. Afei nso no, mekɔɔ so bisaa no sɛ, ebia na obi nso aso, n'ahoɔden nyinaa aso, nanso ebia na ɔyɛ barima kɔkɔɔ anaasɛ ɔyɛ tuntum. Anaa w'akwantuo. Anaa n'apempem mu apa. Anaa ɔnni abɔdwesɛ sɛ me deɛ yi bi. Ɛno saa no, ebia na wopɛ anaasɛ sɛ wompɛ nti kyerɛ me deɛ a wopɛ na menka na nnipa no hunu sɛ o, oh, wei deɛ ɛnyɛ adeɛ a mekɔ a ɛbɛyɛ adwuma anaa wei deɛ mekɔ a me nsa bɛtumi aka. Ɔma mete aseɛ sɛ ɛnyɛ barima kɔkɔɔ anaa tuntum na ɔpɛ anaasɛ ɛnyɛ barima kɔkɔɔ anaa tuntum. na ɛbɛma no anigye, na mmom wo suban a ɛkita wo no na ɛbɛkyerɛ sɛ mo ani bɛtumi agye anaa nso sɛ mobɛtumi atena aware. sɛ awarefo asomdwoe. Ɛno nti kɔkɔɔ anaa tuntum deɛ, ɛnka hwee. Saa nso na abɔdwesɛ anaasɛ ɔnni abɔdwesɛ, ɛno nso nka hwee. Sɛ n'apampam apa anaasɛ ɛmpaeɛ, ɛno nso nka hwee. Na mmom sɛ ɔkyerɛm kyerɛ me sɛ ɔmpɛ deɛ a, pampam apa anaasɛ ɔpɛ deɛ n'apampam apa a, na ɛno nkyerɛ sɛ ɔpɛ akɔkora anaasɛ ɔpɛ obi a w'ani kyerɛ no kora kora koraa. Ɛfiri sɛ ne mfeɛ a w'adi no ɛwɔ fam kakra. Mekyerɛ twenty seven years. Afe mpo na ɔbɛwura twenty seven no mu. Nti me bisaa no sɛ, sɛ ɔno wɔ twenty seven yi, age bɛn na ɔpɛ? Ɔmaa me te aseɛ sɛ, fiti ne age no de kɔ, na mmom ɔmpɛ deɛ watwam wɔ forty. Ntsi sɛ wotsie me na sɛ wo mfe a wodi no bor forty a, enyi gye mu. Meserɛ wo, nnyɛ me mfomso o, na mbom fa kyɛ me sɛ akɔba no saa. Hɛn nuabaa yi, mokɔr do nye no twetwee nkɔmbɔ. Mebisaa no sɛ, sɛ yɛdze appearance to nkyɛn so a, Ɛdɛn bio na n'ani gye ho wɔ barima ho, na ɛdɛn bio na ɔmpɛ wɔ barima ho? Ɔma mete aseɛ sɛ, adeɛ a ɔmpɛ, ɛno deɛ ɛnyɛ sɛ ɔyɛ barima anaasɛ ɔyɛ ɔbaa, anaasɛ ɔyɛ ne partner anaasɛ ɔnyɛ ne partner, na mmom. Adeɛ a ɔmpɛ bi ne sɛ, obi a ɔbɔ amanfoɔ soboɔ, aane, obi a ɔbɔ amanfoɔ soboɔ. Nti maame kɔ so bisa no sɛ, sɛ ɔka sɛ obi a ɔbɔ amanfoɔ soboɔ a, emu nkyerɛmu ne sɛn? Ɔmaa metee aseɛ sɛ, berɛ ne berɛ nyinaa, obi a ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ nsesa na watumi akɔ n'anim, ɔbɛhwɛ baabi a ɔsi hwe aseɛ firiiɛ na wasɔre afiri hɔ akɔ n'anim no, saa nipa no taa de n'adesoa anaa ne haw. de kɔto amanfoɔ so. Woretu anammɔn na nneɛma nkɔ yie mma wo. Instead of sɛ wobɛnya aboterɛ na woahwehwɛ deɛ nti a adeɛ a ɔreyɛ no nkɔ yie no, na ɔde soboɔ no rekɔbɔ afoforɔ. Sɛ woyɛ saa a, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa wo. Amoa akɔ w'anim ntɛm. Fa no sɛ mpo no, obi na ɛreyɛ wo. Bɔ wo ho soboɔ sɛ, 'Ɛbaa no sɛn na memaa me ho akwannya? Ɛbaa no sɛn na memaa me ho kwan ma no tumi bɛwuraa mu, ma no tumi nyaa me, ma no tumi yɛɛ me sɛdeɛ ɔreyɛ me yi? Berɛ a wobɛbɔ wo ho soboɔ no, saa berɛ no na w'ani bɛba wo ho so sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ biribi na wode si saa adeɛ no ano kwan. Nanso sɛ woanhu no saa a, na ɔyɛ sɛ wode wo soboɔ bɛbɔ afoforɔ a, berɛ ne berɛ nyinaa wo blame afoforɔ nti no, wonyɛɛ w'adwene sɛ wobɛsesa. Oh, Osumasi, Kwame, Ɔbenten, na ɛbaa no sɛn na w'adwuma yi akɔ fam yi? Ɛbaa no sɛn na adetɔ nkɔso yi? Aane. Sista Esi, bra yaw. Nso hu sɛ, mɛbue me deɛ no a, ɛɛkwa no ara. Ɔno nso bɛbue ne deɛ wɔ me nkyɛn ha. Ɛna yɛntɔ me deɛ bio mu yi o. Aane, ɛbɛtumi aba no saa, but bisa wo ho sɛ, ɛbaa no sɛn na me a na obiara tɔ adeɛ wɔ me hɔ, me na mekita customers dada, nanso seesei ara yi deɛ, wɔrefiri me nkyɛn ɛrekɔ obi foforɔ nkyɛn. Saa nipa no, ɛdeɛn na ɛyɛ soronko wɔ ne ho? Na me nso, ɛkwan bɛn na mede me customers no afa so nti a wɔatumi adane wɔn akyi de ama me? Wotumi hwɛ na woadwendwene ho na woaka no sɛ, okay, ɛbɛtumi ayɛ me mfomsoɔ, ɛbi akwan a mefa so a mene wɔn kasa. Anaasɛ ebi mpo a, ɛboɔ a ɛdeda me nneɛma so. Anaa ebi mpo a, me nneɛma no na ɛnndɔɔso mfa mma wɔn. Na kwan bɛn na mɛfa so a me nso me nneɛma no mu bɛyɛ ma? Na wadwen saa kwan no so. atwe nneɛma a wɔhia ho, na wɔatɔ saa nneɛma no mmom de abrɛ wɔn ma wɔabɛtɔ, ɛfiri sɛ ɛtɔ da bi a, adetɔ a yɛtɔ yi anaa adeɛ a yɛtɔn yi. Ɛbɛtumi aba no sɛ, wotɔn adeɛ deɛ, nanso wonni nneɛma a amanfoɔ hia ankasa ankasa mpo wɔ wo nkyɛn. Sɛ ɛkɔba no saa a, ade no a nnipa no hia no, sɛ wonni bi wɔ wo nkyɛn deɛ a, ɔbɛkɔ baabi a ɔbɛnya. Enti fa no sɛ ɛyɛ soakings na ɔpɛ sɛ ɔyɛ. But ɔba wo nkyɛn a, ɔbɛnya nneɛma no nyinaa nso no ɔnnya nkateɛ ntɔ. Saa deɛ a ɔbɛkɔ baabi a, ɔbɛnya nneɛma no nyinaa, ɔnya nkateɛ nso ka ho. Mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ. Asɛm a yɛn nuabaa kaeɛ yi, yɛbɛtumi de akɔ adwendwen mu, yɛbɛtumi de ayɛ adwuma wɔ yɛn abrabɔ mu, wɔ yɛn adwumasɛm mu, wɔ yɛn biribiara mu. Sɛ yɛwɔ hɔ a, yɛnsusu bɔ a amanfoɔ soboɔ, na yɛngye mfomsoɔ no bi nto yɛn ho so, na yɛmfa nsesa anaa nsakraeɛ Changes mfa mmra. Ɛfiri sɛ yɛanyɛ no saa na yɛde asoboɔ ɛtoto amanfoɔ so a, yɛn blame yɛn ho. Na yɛakɔfa adesoa bi asoa nti no, ɛnam sɛ wode w'adesoa asɔ obi no nti no, aberɛ ne aberɛ nyinaa wotumi relaxe. Yɛmfa no sɛ ɔmanpanin a ɔte so afi so foforɔ aba, instead of sɛ ɔbɛhwɛ atoto nneɛma no, sɛ ɔno hyɛ aseɛ sɛ ɔrebɔ deɛ ɔbɛtwa mu no soboɔ, sɛ ɔno asɛe nneɛma, ɔno adi sika, ɔno ayɛ sei a. Na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ, sɛ ɔba na wammɛtu anammɔn a wɔpɛ, anaa sɛ ɔba na wamma ammɛyɛ deɛ wɔpɛ amfa amma wo a, ɛnyɛ no mfomsoɔ a, na mmom wɔadi kan asɛe akyire dada nti na wɔantumi anyɛ. Mennye nni sɛ sɛ ɔmampanin bi bɛtena so na obi tu anammɔn bi sei a, ɛbɛyɛ wo de anaa ɛbɛboa wo. Me ne wo mmienu nyinaa. Nti na yɛtu wo fo sɛ susu bɔ amanfoɔ soboɔ na w'ankasa nso bɔ wo ho soboɔ. Sɛ dɛn na me ankasa metumi ayɛ de nsesaeɛ de aba ɔhaw yi a aba yi so? Ɛtɔ so bio, yɛn nuabaa maame te aseɛ sɛ, ɔmpɛ waste of time. Meyɛ na mayɛ wɔ hɔ yi, ɛne me nnya nyɛ. na ɛnam. Aane, meyɛ na mayɛ, ɛne m'anyanyɛ na ɛnam. Mebisaa no nkyerɛmu sɛ, Sɛ meyɛ na mayɛ, ɛne m'anyanyɛ na ɛnam a, ne nkyerɛmu ne sɛn? Ɔmaa me tee aseɛ sɛ, yɛmfa no sɛ, ɔne wo mmienu ate mo ho ase sɛ yɛbɛware. At the moment a moanya ate mo ho ase sɛ yɛbɛware no, awareɛ nhyehyɛeɛ ne awareɛ kwan so na ɛsɛ sɛ mosi. Nanso aberɛ a wobɛka sɛ o ma yɛntwɛn kakra nsa. Sɛ yɛ koraa Yesu sua. Sɛ yɛ koraa mmerɛ wɔ yɛn anim. Anaa adwuma bi na mopɛ sɛ moka bom na mobie. Ɛwɔ aberɛ a sika bi abɛka mo nsa. Na mo sɛ o, oh, sika yɛ yɛ ayɛ dea. Yɛmfa nyɛ biribiara. Mɛnda hɔ kakra. Yɛbɛbie. Mayɛ busy, ɔkyena ɛbɛyɛ, ade kye a ɛbɛyɛ, mode no saa na biribi foforɔ abɛbom. Ɛkɔba no saa, deɛ ɛbɛsi nyinaa ne sɛ, yɛnsan mma yɛn ho mmerɛ kakra na yɛmfa organise nneɛma. Saa berɛ no. Mepa kyɛw, biribi a yɛadi me san ma wo numbers no ɛmu mmienu ɛka six no ho. Nti twerɛ sixty four, sixty four twerɛ na fa ka six numbers no ho. Afei akɔyɛ eight numbers. Ae, sɛ wode sixty four no ɛka six numbers no a mede maa wo no ɛho a, ɛbɛyɛ eight numbers. Afei deɛ, aka two numbers a mede bɛka ho ama wo. Yɛn nuabaa yi maa mete aseɛ sɛ, saa meyɛ na mayɛ yi, ɛne manyanyɛ ɛnenam. Ɛno nti, sɛ moretu anamɔn a, na moafu kɔ so, anaasɛ moahwim atu anamɔn ayɛ deɛ ɛsɛ ne deɛ ɛfata. Ɛnti na mpaninfoɔ se, Yɛyɛ deɛ ɛhia ansa na yɛayɛ deɛ ɛfata. Mekɔ so bisaa no sɛ, Na sɛdeɛ ɔka sɛ ɔmpɛ deɛ ɔbɛ waste time. Na me ara nso megye to mu sɛ, anka akyere so a, boro so a, afe baako, wohyia obi na mobɛware a, mo ara mobɛtumi ahu biribiara. Nti saa afe baako deɛ, aboro so no, ɛsɛ sɛ ɔtumi kɔhu abusuafoɔ tu anamɔn. Na sɛ ɛkɔba no sɛ saa nipa no wɔ akwantuo mu. nso a, akwanya bɛn na saa nipa no wɔ? Mibisaa no saa efisɛ yɛreka a yɛreka yi na yɛsan dwene akwantufoɔ nso ho, na yɛsan nso redwe afoforɔ nyinaa ho. Nti yɛnhwɛ beaeɛ baako anaasɛ yɛnhwɛ baabi faako. Nti mebisaa no saa no. Ɔmaa me nkyerɛmu sɛ, sɛ mpo ɛkɔba no sɛ nnipa no wɔ akwantuo mu a, ɛno nkyerɛ sɛ wɔntumi ngye no ntom. Na mmom, ɔwɔ akwantuo mu a, gye a wɔntumi ngye saa nnipa no ntom ne sɛ, Ebia ne nipa no annya mbaeɛ, anaa nso sɛ nipa no ɛnyɛɛ n'adwene sɛ ɔrepɛ awareɛ bi, na mmom ɔrepɛ twa me ha ma me, ma menhwɛ ɔha. na menyɛ sei. Sɛ saa na ɛwɔ saa nipa no tiri mu deɛ a, ɔsrɛ obuo ne anidie. Ɛnyɛ no aboboa ano. Na berɛ a ɔkaa saa kyerɛɛ me no, mesrɛe. Ɛnna ɔbisaa me sɛ, Adɛn, wanka no yie anaa? Memaa no te aseɛ sɛ, Sɛdeɛ mepɛ no ara ɛnna waka no no, ɛfiri sɛ saa adeɛ no rekɔ so paa. Na me ankasa mpo meyɛ obi a metaa kasa tia. sɛ, Sɛ wohyia obi na modɔ mo ho sɛ dɛn na mo ani gye mo ho sɛ dɛn koraa mpo no a, yɛ ahwɛyie wɔ saa adeɛ no ho. Ɛfiri sɛ, ɛnnɛ na w'ani agye. Ɛna wotwitwa wɔ ha, ɛsene no. Nanso sɛ ɔkyena. Anigyeɛ no te kɔ na abufuo kɔba na mo ntam kɔte a, saa wadagya no a akɔdi nipa korɔ no hɔ no, bisa wo ho sɛ wo yam nhyɛ aseɛ nhyehye wo anaa? Mfomsoɔ nso deɛ, ɛba a, yɛnnim baabi a ɛbɛfiri aba ne kwan a ɛbɛtumi afa so aba. Ebia na ɛyɛ wo sɛ merefa w'akyi, nso meka mpo na ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Nti ɛno ho abufuo. Wotumi de adagya no bɛto abɔnten. Ɔkyena wobɛhu sɛ ɛnyɛ nokorɛ no, na woasɛe adeɛ awie. Ɛno nti no, bɔ ho mmɔden sɛ womma w'adagya nkɔdi obi foforɔ biara nsam, na ɔkyena ɛmfa ɔhaw ne ayamhyehyeɛ bi mbrɛ wo. Nti deɛ yɛn nua yi baeɛ kaeɛ yi, mefua no so na me ne no yɛ adwene. Na mesrɛ wo nso so sɛ fa tu wo tirim na wo nso ankɔto asiane bi a ɛte saa mu. Mekɔɔ so ne no twetwe nkɔmmɔ. Ebisaa no sɛ, na sɛ ɛkɔba no sɛ obi nso ani abere, ani gye ne ho paa, nanso n'adwumasɛm nkɔ yie, ne sikasɛm wɔ fam a, ɛno nso, saa nipa no wɔ akwanya anaa? Ɔmaa me tee aseɛ sɛ ɔwɔ akwanya. nanso ɔnni akonya. Mebisaa no saa adeɛ nti, ɛna ɔse ɔwɔ akonya nso ɔnni akonya. Nkyerɛmu a ɔde maa me nie. Ɔmaa me te aseɛ sɛ, mpɛn pii no ara, mmarima bebree no ara mpo, taa ka sɛ, Mepɛ ɔbaa a ɔyɛ adwuma. Mepɛ ɔbaa a me kofo mu ɔno nso bɛtumi aboa me. Mepɛ ɔbaa a ɔyɛ supportive. Nti sɛ ɔno bɛrima no a ɔno ɛbɛhwɛ wo no mpo ɛresese, ɛreka sɛ ɔpɛ deɛ ɔyɛ adwuma a, adɛn na ɔno ɔbaa no ɔno na ɛreba abɛboa wo, na mmom ɛnyɛ sɛ ɔno na ɛbɛfa adesoa no, na mmom ɔno rebɛsɔpɔto ama moakɔ mo anim ntɛm no. Ɛnkɔba ne sɛ wo bɛrima no mmom wonyɛ adwuma. Memaa no tee me ho ase. Memaa no tee ne ho ase sɛ sɛ ɔka no saa a, ne kwan so ano no, na mmom nso no, obi wɔ hɔ a, na nneɛma kɔ yie, ɛna nneɛma asɛe. Ɔmaa me te aseɛ sɛ, ne nyinaa ɛbɛdi pɛnde, nanso ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye ato mu sɛ wonyɛ adwuma a ɔbɛtumi ne wo asiane. Ɛfiri sɛ, obi wɔ hɔ a, wokɔgye ato mu saa no, Afei deɛ na ɔrebɛfa so abebu kwasea. Ebia Meekin n'adwene na ɔde nam. Na anka ɛnyɛ den sɛ barima atɔ fam na ɔbaa resɔpɔto no anaa ɔreboa no ama no apagya. Nanso ebia na Meekin ɔde n'adwene na ɛde nam. Ɛno nti na ɛbɛyɛ den ama no sɛ deɛ ɔnyɛ adwuma deɛ ɔbɛgye no atom saa ara no. Ɔkaa saa no nso, ma no no antwe no bebree ɛfiri sɛ na ne nsɛm no bi wɔ hɔ a, me ara mehu no sɛ ɛtɔ asom. Mmarima no bebree no ara. fra, wɔn asɛm a wɔtaa ka, wɔbisa ne sɛ, Ɔbaa no, ɔyɛ adwuma bɛn? Me deɛ mepɛ nɛɛseni, me deɛ mepɛ government worker, me deɛ mepɛ deɛ ɔyɛ sei. Ɛyɛ na mebisa me ho sɛ, ɛyɛ adwuma no na wɔkɔware anaa ɛdeɛ nti? ɛna ɔpɛ ɔbaa no. Nanso obiara ne ne choice. Obiara ne deɛ ɔhu a n'ani gye ho. Nti sɛ ɔno sɛ ɔpɛ nɛɛseni na me mehu ne sɛ ɛnyɛ adwuma no na ɔkɔware nti nka ɛho nhia sɛ ɔbɛka sɛ nɛɛseni na ɔpɛ anaa polisini na ɔpɛ anaa government worker bi na ɔpɛ. Ɔno ne choice no no. Akyire bi mpo a mebisa me ho sɛ, ɛyɛ loan a ɔkyena nipa no bɛtumi agye ama wo nti na ɔpɛ nɛɛseni anaa? Yɛn mu binom a yɛ a mo sɛ mopɛ nɛɛseni ne adeɛ no, mobɛtumi ama yɛn sɛ nti a ayɛ a mopɛ nɛɛsefoɔ ne apolisifoɔ anaa government workers anaa tikyani no. Sɛ wonim ne siantie a, mepakyɛw, ayɛ na wama yɛahu wɔ comment section hɔ. Ebia na ɛnyɛ wo, nanso w'adamfo bi mpo ne wo adi nkɔmmɔ bi a ɛte saa akyerɛ wo the type anaa reason behind deɛ nti a ayɛ wɔn ka sɛ wɔpɛ government workers. Yɛn nua baa yi, ne last two numbers a aka no ɛyɛ 50. tu, fifty tu, wode ka ho a, na nkyerɛwee no aso du. Mekyerɛ ten, nti afei wotumi frɛ. Nanso twɛn ansa, efisɛ menkaa ne din mpo nkyerɛɛ wo. Aane, ne mfeɛ deɛ maka akyerɛ wo. Baabi a ɔwɔ nso, ɛno nso menka nkyerɛɛ wo yɛ. Menim sɛ wobɛtumi afrɛ no deɛ, Nanso no, ɛdeɛn asɛm na wokaka ama no ahu sɛ ɛyɛ me, me hɔ na ɔnyaa nɔma no firiiɛ? Ne din de Vivian, aane, na ne mfeɛ a wadi yɛ 27. Biribi nso a ɔte anaasɛ ɔwɔ sesie a ɛyɛ kasoa aane. Wawo ne tua Vivian yɛ ɔbaa bi a ne ho ɔfɛ paa yie black beauty ankasa. Ne videos no bi wɔ hɔ anaa ne pictures no bi wɔ hɔ na me hwɛ a me tumi hu sɛ ah abayewa yi ho twa ɛne ne nan ho nwii. Hmm, nanso, Agya, ma menhwɛ mu nyɛ m'adwuma. Ɛno nka mmɛ m'adwuma no ho sɛ mɛtontom no bebree saa, na mmom ɛne sɛ mɛka deɛ ɔde somaa me akyerɛ wo. Mesrɛ wo kɔ so ara na hyɛ no nse na fa to wo tirim sɛ, Vivian se, ɔpɛ dea wayɛ serious ɔpɛ dea ɔba no fɔ awareɛ ɔpɛ dea ɛnyɛ sex nti ɛna ɔnam na mmom dea ɔhwehwɛ ɔbaa ɛno na abɔ bra saa nimpa no bi na ɔpɛ. Vivian se mema no atew ho ase nso sɛ, Ɔmpɛ obi nso a onnim bɔnefakyɛ. Aane, na mmom ɔpɛ deɛ ɔwɔ bɔnefakyɛ ho ho. Na mebisaa no sɛ, Sɛ ɔka saa a, na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn? because me deɛ ɔkasa a deɛ ɛbɛba me tirim ne sɛ, nti na kyerɛ sɛ wokɔfa m'akyi koraa memfa nkyɛ wo anaa? Ɔse ɛno mpo deɛ to mu da. Forget it. Mesrɛ wo, fa to nkyɛn koraa na mmom sɛ ɔkasa a, onim sɛ mfomsoɔ bata nnipa ho. Mfomsoɔ wɔ nnipa ho. Na obiara nso nni hɔ a ɔyɛ perfect nti no sɛ ɔmo tena nko ara deɛ a ntokwa nketenkete ɛbɛtumi asi, akasakasa nketenkete ɛbɛtumi aba nanso ɛno nkyerɛ sɛ fɛ di no bɔne anaasɛ fɛ twe n'aso mmoro so. Ɛma me bisa ne sɛ. Enti na kyerɛ sɛ ɔyɛ mfomsoɔ pɛ na ɔka sɛ yɛmfa nkyɛ no a, ntɛm pa ara na yɛde akyɛ no anaa? Ɔse daabi, na mmom no, kwan bebree wɔ hɔ a ɔbɛtumi afa so atwe n'aso wɔ abrawa fam. Saa na ɔno nso, kwan ahodoɔ bebree wɔ hɔ a ɔno nso bɛtumi afa so atwe w'aso wɔ abrawa fam. Na mmom, adeɛ baako a ɛsɛ sɛ mo mmienu nyinaa hyɛ no nse ne sɛ, asotwe a wonim sɛ mfomsoɔ a wayɛ no, wode twe n'aso a ɛfata no, ɛno na fa twe. Na mmom deɛ wonim sɛ, sɛ ɔno na ɛde yɛ wo a, ɛnyɛ wo dɛ no, ɔno na ɛde saa asotwe no ɛma wo a, anka ɛnyɛ wo dɛ no. Fa nkɔyɛ no. Na maame kɔɔ so bisaa no sɛ, Ne nkyerɛmu ne sɛn? Ɔmma me nkyerɛmu na mente aseɛ yie. Ɔbisaa me sɛ, Dani, w'ankasa wobɛtumi abɔ wo ho aso mu anaa? Mese, O, mɛtumi abɔ, mmom memmɔ no kɛseɛ. Ɔse, Adɛn ntia? Mese, Ɛfiri sɛ mɛte yaw Nti mentumi mbɔ m'asom kɛseɛ saa. Ɔse sɛ saa deɛ a, ɛnneɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ, sɛ ne partner ntumi mbɔ no asom deɛ a, ɛnneɛ adɛn nti na mfomsoɔ bɛsi ama no atene ne nsa wɔ no so abo no? Ɔmpɛ barima a ɔbu ɔbaa, ɛna ɔmpɛ barima a ɔnni tema ma nnipa. Ade a wonim sɛ yɛde reyɛ wo no, ɛnyɛ wo dɛ no, mfa mbɛyɛ no. Sɛ ɔfom wo anaa wo wo fom na wohwɛ anim sɛ ɔno mfa nkyɛ wo a, saa na ɔno nso fom a, ɔno nso rehwɛ anim sɛ wo nso wode bɛkyɛ no. Sɛ monya nteaseɛ ma mo ho saa sɛ mode bɛtena nokorɛ ni ne anidie mu, mobɛtumi atena asomdwoeɛ mu ama no atumi de awareɛ aba mu. Na mmom sɛ moanyɛ no saa a, na obiara dwene ɔno nko ara ne ho, ɛkɔyɛ pɛsɛmenkomenya. Ɛnho bɔnefakyaa Wontumi ntena nndi nnansa, na nnawɔtwe ɛkɔdu ɛma awareɛ mpo ayɛ dɛn? Ɛkɔ pirim. Saa nso na sɛ mfomsoɔ ba nso nso a, wɔhwɛ anim sɛ, Momma afoforɔ ɛnte mo asɛm. Mesrɛ wo ne anidie mu, yɛn nuabaa yi nsɛm yi bi nie. Nkɔmmɔ bebree nso na wofrɛ no a, mubetumi adi. Na mmom nkɔmmɔ a ɔne me bɔeɛ yi na maka mu nsɛm de akyerɛ wo. Ɛno nti, sɛ ebi wɔ hɔ na wonte aseɛ a, anaa ebi wɔ hɔ na sɛ wopɛ mu nkyerɛkyerɛmu yie a, wofrɛ yɛn nuabaa yi anaasɛ wokyate no na ɔgye wo tom wie a, Wobɛtumi abisa no nsɛm biara a wopɛ sɛ wobisa. Nanso me m'adesrɛ deɛ ne sɛ, te wo ho ase sɛ ɛyɛ serious date nti na ɛyɛ videos no. Wɔn a wɔpɛ awareɛ nti na ɛyɛ videos no. Yɛnyɛ no for fun. nti na menya mmerɛ ka nsɛm a nkɔmmɔ a me ne onipa no diiɛ nyinaa na ama video no akɔyɛ tenten. Ama video no ankɔba ne sɛ, deɛ ɔretwa mu akɔ kɛkɛ nso rekɔfa number no afrɛ akɔha n'adwene. Nyame nka wo. wo ho na ɔmboa wo sɛ ɔde adwen pa ɛsɔpɔte me program yi abere ne abere biara. Nyame nyɛ wakoma so adeɛ ma wo. Sɛ wo kɔ ɔhaw bi mu nso a, me mpaebɔ ne sɛ Nyame ɛbɛhu wo mmɔbɔ na wayi wo afiri mu. Sɛ wo bɔne asotwe mpo no no a, ɔde bɔne kyɛ ni ɛmfa wo mfomsoɔ ɛnkyɛ wo. Amen.